Masgara, masgara. Çyndanam masgara. Ýöne wideodaky gelnejeler däl-de, şu gelnejeleri kamera alyp, onam TikToga goýan Erkek göbekli diýip özüne erkek diýip beren adam masgara. He aýal gyzlaň göreşi bizde aňyrdan bäri ol türkmenler entek çarwa taýpalar bolup ýaşaýan döwürlerinden bäri gelýän däp, köneden gelýän däp. Ony her bir türkmen bilýär. Hemme çagadan ula çenli aýallarda göreş badygyny türkmen adyny göterýän bolsa bilýär. Ýöne daşary ýurtlular ony bilenok. Bul oglanyňam wideosy dokuz ýüz segsen müň prosmotr alypdyr we içinde türkmenden başga adam bar. Türkmenlerem bar içinde biziň tradisiýamyz, däbimiz diýip ýazanam bar. Ýöne beýlekileň ýazýan kommentariýalaryny görüňow ynanaýyň gaty gülýäler. Gaty gülýä. Düşünenok, bilenoklarda. Emma şony goýan adam şu wagt özüçe begenip ýörendir dokuz ýüz segsen müň prosmotr aldy diýip. Ýöne saňa şoň prosmotr pulam getirenok. Daşlar iki çykanda e şo widýany goýan oglanok diýip abraý hem getirenok, seň bilen toýa birgelik baraňda surata düşýänem ýok, saňa hiç hili peýdasy ýok, onda näme üçin goýýalar diýýän bolsaňyz, ýene bir widýo bar okuwçy gyzlar uruşýar, iki sany urşrak bolýar we o widýo instagrama, tiktoga zada-da gaty iş berdi, telegram akkauntlara çenli çykdy, daşary ýurtlylaram gördi o widýony, bir topar ýaramaz, bolgusyz kommentariý ýazýalar, şony. Indi ýaz iki sany gyz urşup dur welin bolýa gyzlar aýnawa urşýamyşda şony aralamaň ýerine bir topar özüne oglan diýip ýören mekdep okuwçy çagalar bar bir topar özüni häzir çişibem ýöreýändirler öýleriniň zatlarynyň ýanynda iki sany sen paşti aýal doganyň göz öňüne getir gyz jigin ýa gyz doganyň urşup duran bolsa şolar kamera alsalar ýararmy şowa gelen ýaly gladiatorski boýa gelen ýaly durlar. Bir bideregiň birem kamera alýa onam tiktoga goýýa şeýdibem näme daşary ýurtlylaram bilýä ana türkmen gyzlar urşup ýör masgara. Näme üçin şu adamlar şeýdýä näme üçin şu adamlar kamera alyp oňa muňa ýaýradýa oň sebäbi gaty aňsat Zigmund Freýd diýibä bir psiholog psihoterapewt alym adam bar ony tanaýan bolmagyňyzam mümkin şol aýdýa Adamyň üç sanak islegi bolýar, tebigy tarapdan, genetiçeskiý urwende založen üç sany islegi bolýar. Birinjisi, jynsy gatnaşyklara we köpelmege bolan isleg, ikinjisi, ruhuň kanagatlandyrmak islegi, üçünjisi bolsa, adama özüni möhüm duýmak duýgusy zerur. özüniň diňlenilýändigini, jemgyýetde bir orun tutýandygyny bilmek duýgusy zerur. Haçan-da adam özüne jemgyýetde orny bolmasa, çagalykdan deň-duşlary ýa ene-atasy ýüz bermän, Eý, bar-aý, aňyrrakda oýnasana, futbol zady oýnalanda bar topy getirýänçi bolsana diýip, çetleşdirilýän adamlar bolýar-a durmuşda, hiç hili orun tapyp bilmeýän. Ana, şolar şu hereket edýär. Öz işi derdi, tanyşlary, dost-ýarlary, umuman durmuşy özüni kanagatlandyrýan adam olar ýaly zady goýmana wagtam ýok. Emma bular birinjiden-ä işsiz, ikinjidenem binamys we masgarabaz. Ýeke grama peýdasy ýok, ýöne ullakanam zyýany bar. Türkmenistanyň mejdunarodnyý imijini bidereksiz pozýaňyz. Sebäbi adamlar görýä, bilýä, Türkmenistan bular nädip ýöräýdi-ä, ýarsyna düşünýä, ýarsyna düşünenok-da özbaşdak many çykarýalar. Diýjek bolýan zadym men size bu wideoňyz bilen akyl satmak islämok, ýöne bir müň sekiz ýüz segsen birinji ýylda Gökdepede orslar bilen gan döküşip söweşen, kyrk bir kyrk bäşde nemyslar bilen gan döküşip söweşen ata-babalarymyz, türkmen ata-babalarymyz biz üçin şular geljekki nesiller biriniň gol astynda ýaşamasyn, asuda ýaşasyn, erkin ýaşasyn, asmanlar parahat bolsun, hawa biziň üstümizden şu wagt bombalar uçup gelýär ýöne şolar Gowy ýaşasyn diýip bize şu watany peşgeş beren ata babalarymyzyň biz bar çeken azaplaryny ýitiren janlaryny ganlaryny biderek edýäňiz. Şon ýaly boýa balet edýäňizmi? Goýuň boýlary. Döwletjanyňkyny goýuň ine türkmen sportsmeni PFL-iň çempiony diýip goýuň därow känä boýlary. PFL-den hem öňürti urşan ýerleri bar. Abdylla Babaýew bar. Gala sportda daşary ýurtlarda çykyş edip ýör, boýy balet etýänini goý, dünýäň çempiony on sekiz ýaşy, pomoýmy on sekizem ýaşamady öýtýän şu Alparslan Begenjow. On sekiz ýaşynda oglan dünýäň çempiony boldy. Şoň shywatkalaryny nareska nareska edip goýuňda. Tik tokda ýaman kän o sportsmen oglanlarymyz. Ine şular şeýdip bilýä, biziň sportsmenlerimiz, biziň türkmenlerimiz diýip şony goýuň. Bolýa oglanlaňky, de gyzyň urşuna balet edýäňmi, goý Gülbadam Babamuratowa. Sopernikler görende mongollar, mongollar görende gülbadam gelende shwatkadan atgap etjek bolýar. Mongollar gorkýar şondan. Öz ýurduňy başarsaň-a öňe çykar, başarmasaňam abraýyna bir zyýan ýetirme. Siz üçin şu wagt kiçiräk zat ýaly bolup biler, ýöne meň öňümden çykan iki bije, kim bilýär başga ýene näçe bar we ýene näçe sany adamyň kellesinde şular ýalak bijeleri çykarmak bardyr. Dogry düşünersiňiz diýip we dogry netije çykararsyňyz diýip umyt etýän. Hemäňize sag boluň. Hökmanmy men şo tak gitmegim? Gaty hökman, ýaman hökman. Gidesim gelenokda. Menem seň bilen şu arkajyň içinde on bäş sagatlap bir kowuş üçin aýlanyp, onam tapman çykyp gaýtmakdan keýp alamok. Ol on bäş sagat däl. Olam giperbola.
Näme?
Men gitmäýin. Sen gidäý.
Sen sebäbi Aptawaýa gidesiň gelýär mundan soň kowşan bala. Hawa. Hawa.
Menem ýanyňdan gitmegimi isleýän. Hawa. Diýmek sen hem meň ýanym bilen gidip nähili kösençlikler görýänim bilmeli bolýaň. Ýok. A ol eýýäm ritoriki sorag. Jogap talap edenok. Akylly syramasana.
Boldy akylly syrajak gel ýör onda.

Diňle meni. Men şul ömrüme iki gezek ýalňyşdym. Birinjisi-de seni alamda. Ikinjisem, seň kakaňdan şu maşyny alamda. Umuman, siziň maşgalaňyz bilen kän iş salyşmalyläligiňe düşündim men. Näme siz-ä maşynyň?
Gül ýaly maşyn! Ýöräp dur, ýolda galan ýerimize Hudaýa şükür. Otymynda gül ýaly ýöräp dur. Näme üçin? Sebäbi men şuňa entegem alfa guýup adam etdim. Ýogsam, ýolda ýatyp galmagy aňyrda dursun. Gaýdyp otlanmanam bilýärdi bu maşyn. Alfa bilen adam boldy bul entäk. Alfa! Motoryň dermany Alfa bilen könäňem täze ýaly. Täzäňem täze ýaly. Çalyp meňläp bildiň saňa sylag, sylag, sylag. Aýda güller näme üçin suwarmadyň? Ştraf. Ýöne bizde gül ýoga. Şonda-da ştraf.
Dokumenta görä ugratdyk hawa. Söýrän, telefonda gürleşmek gadagan iş ýerde bilýäňmi? Ştraf. Men klient bilen gürleşerin. Şonda-da ştraf.
Gülüň. Gülüňe-de ştraf. Saňa-da ştraf. Sen näme işläp ýörsüň? Saňa-da ştraf. Men siziň işgäriňiz däl, men klient. Seni işe aldym.
Ştraf.

oturyp eýläk beýläk näme surata düşen bolýalar näme eden bolýalar nämesi gyzykdyr şoň men haýran. Äh bärik gel. Ine seret şeýleräk duraýda. Aha Allah.
Uhuh.
Aha. Indi bir hili şeýleräk ýenýanrak bir hili. Woo. Indi.
Ur şuny.
Şunymy? Ur diýýän şuny.
Baby kar edýäň. Hü? Näme diýjek bolýaň, ha? Men bilýän mekdebi sakladym o.
Irin.
Panda, ur diýýän şuny.